Aa, into mwanyagete ingae naende na engaki ende engiya, tokoumerana ase ekeoroki'mang'ana eke togotebania ayarenge ase chingako chinyigekero na oboroso bwaito mwanyagete ingae. Twaragayanire igoro ya, twaratebanire igoro ya enywomo. naende bado ndoche nkonya koboria more amabori amarito, na tari naye toche togende embeo, erinde toiraneria amabori aywo mono, naye gokonyora chinsa onyare go- go- go- goaka esimi, motebiwe chingaki echio ekero togochia kogenda embeo physically, erinde omanye koboria amaswali. oborie, na inche nkoiranerie, na bagaka bande babere batato bakoiraneria. Ei, a, mbuya sana komanya na kwemanya buna omogusii, naende mbuya sana gweancha naria abanto baragwanche. Oteancheti omanyete nonya na ekero okorumwa ao mambia, obe tosibie amaino, gose to- to- to o- yaani tibwesibi nonya na omobere, omanyete ob- ekero ogokora ebinto ne- nobweanchi. Ekero oteancheti nabanto mbakogwanche ekiagera naki okororekana. Mh. Twanchire ebi abande twankire ebiaito. Rero ntaete torarigereria na naki tokorokwa. Erieta ninki ase omogusii? Ing'aki omonto are koegwa erieta? Ekiagera abange baito nigo bakorokwa amarieta, na erieta nariaye. Erieta nari rikworokia aye ng'ai okorwa, ng'ai o- ng'ai ososobe, aye ning'o? eh, erieta nari aye. Bono amarieta nare togocha twarokwa atabwati enogo yaito, enogo na enkwana, enogo na okweigwa, aye ning'o? Omogusii niyanchete, eyanchete sana. ah, eyanchete ase okomanya igoro naki omwana are koigwa erieta gose tiga mbairani nyuma ake mbaerere ng'a ng'aki omogusi are koibora naende o- omwana erieta. Kare nyomba echi chiachire bono nchiarenge oo, yaani chinyomba echi chio chioborwaria, yaani ase abang'ina bakoenda bachikoiborera yaya mana maternity wards were not there. Kare abang'ina aba barenge chinguru, eh, omwana are gotokera nyomba mwaye, insa chinde okonywa na ng'ina biara, ekiagera ase okoibora bosoku mbware ngoo eh. Ekero omwana atokire, riria atokire, iga akorokwa mosamba mwaye, Tabwati rieta. Mosamba mwaye, yaani oru ure enka eria arenge oyesambire ochire enka enyia iga asiko. Igo are korokwa mosamba mwaye. Ntotabwate nyomba echio ng'aki yare koba omaete ebinto nebike sana biaganeiri. Egesero kere osiri buya, amato emoyoboga naro naro cotton yokobangusa omwana na binde bibere. Nendagera engiya ase omoibori, ebi nabio bioka biaganeiri, tari aye abeire oo buna bono. Ekero omwana oyo atoka, amatuko aera, ekero aerire, baboka mambia bamwera echuge, yaani baboka enyoni bamwera echuge. yaani baboka enyoni, ekero bakoboka enyoni maambia, babogoria omwana oria, babogoria ne chindagera iga, omoibori oria obogoria amato gete ya emete gete, agenda bachia banyaruta, barigereria isugusu, barigereria gochia ase risase rikorwa, bamanya koritebia mh, rioba nderere nainche nkorerere. Rioba nderere, na kwogosorora ogotang'ani ase mwanyagetinge ase omogusii, yaani omogusii ataratebie rioba nderere omwana, mwana oyo tarasesenigwa, naende are kore gote egento ekio are kogekora mambia enyoni Ekero rigochi gosioka iga, buna rigochaka iga, oritebi buna rioba nderere, na inche nkorerere, ogosorora ogotang'ani ase omwana aiboirwe, oyo okorokwa mosamba mwaye, taraigwa rieta manya, taraika koegurieta. Bono, ekero arure agwo, omanyete ekenago kebwekaine bono eki mogokora amatuko aya, mwabogoria omwana, mwaire ekanisa, ochia gosaberwa. Kanga tari gosaberwa ekero airwe erieta, kanga akore asaberwe ekegusii, iga are gosaberwa ataraegwa rieta, osesenigwe. Ekero asesenigwe bono, oiranigwe ase abang'ina. Ekero asesenigwe bono, oiranigwe ase abang'ina. Abang'ina bebeka amo, bacha komoa erieta. Abana mbare bare koba abarekeru, baria bare koratoke, omwana otogete boronge iga agokora emechie kianda. ase enda ya ng'ina. Aba bande baare koba barekeru igo baare korenderwa ase omorero chikoni mpaka baike eme- emetienyi kianda. Naki baikire baba buna onde bwensi, naende baare korendwa buya. Ntwabwate abarekeru ee, naende ntwabwate omwana eke- e- e- ekenenge ekenenge timaeti gose on- ekenenge noria ogotang'ania amagoro. Mwana oyo ogotang'ania amagoro iga arenge like a curse, e- eye netang'uche. Ekero achire buna etang'uche, abang'ina abare korigigwa barigia amarongo, rirongo riasang'anigwa amabere, nerongori, na amache abanto banywa. ang'e bonsi, ekiagera aacha bobe onye okoba, naende rirongo rinde riatigara riasang'ananigwa baira basiara megondo na getii, erinde etugo ne chinyeni chiame, ekiagera oyio oacha nebisio ebibe, oyo noria kiara atare bwoo arigererie ching'eni, arigererie etugo yachiire. inakauka, eki nekegusii kere bo, eki nekegusii kere bo, momboria mabori maneene igoro yento eki kere, eki nekegusii kere bo, omonto ogotang'ani amagoro omenyire kiagotara yaani nabwate mm stigma, nabwate egento gete in him that is supernatural in a way amaiso aye kiarigereirie endagera ya omonto iga ego iga ego ekuoma. Unless ebekeire amarongo. Igo amarongo naro yasika ekiara is a special defense ase omogusii by nature. Yaani eh, obomenyi bwaye na emete na echitugo na eching'iti chi'orosana. Amarongo was a advance Ah, nkorenge eri ntoigwanaine bono ekero tokogenda koa omwana erieta kobwatekana mwanyagetinge mwana tare koegwa rieta onye kioma tikeragwa kioma kioma tikeragwa ab- a- abasongo bakoroka ng'a ki pla- placenta gose egento ki oko eki ororeri e oro. Egesongo na umbilical cord. Eumbilical cord etarabutoka nere ekegusito okoroka ekioma, mwana tari koegwa rieta. Lakini bono ekero ekioma kiarure, omwana nigo are korokwa mosamba mwaye getararu. Ekero ekioma eki getigarete oo, iga akonya korokwa mosamba mwaye, nabo nabatebi, naende iga arokwe mosamba mwaye mpaka aegwe erieta. iga are ekeng'werere. Bono abang'ina bachire amo, abang'ina ng'ina koro nere okorangeria abang'ina bande amarwa aengwa, endagera yabekwa abanto bagocha koria, abagaka bagocha konywa, ekero yaengirwe abang'ina abande bacha barabwo. Bamoteerera, Oyo nomoyega orenge omonene ekero omwana agochia koigwa erieta, omoyega omonene. Bateera ogoteera okwo mokoigwa ntamaeti gose mokomanyete. Kwaigu buna, ekiomogoko nomwana ogatoire, ekiomogoko oe nomwana ogatoire, nosabu biening'a.

Inche tingoreiri mwana motangi, inche tingoreiri mwana motangi, Mosambakeri riato buna ororeire, nyama senyente, nyama enenia. Ase ogotera okwo, okwo nakwo abang'ina bare gochakera ekero bagochi koa omwana erieta. Ing'aki kwaigwa ekia omogoko, omogoko ning'o? Omogoko nomonto omong'iti, otanchete korwa binto abande barie otanchete gokora kende, lakini ekero omwana atokire bwoye, mosamba mwaye achire bwoye, goika aariganie abanto, arigie chimbiria mete, chinsaga, arigie obokima bwa obori, na amabere amaruranu, abeke amo abanto na amarwa ase- ase ichwe, abagaka bache konywa, na abanto bache omoyiga bwa omwana. Yaani nochia obe omogokona ki mwana tari oo, omwana noyo bwa abanto bonsi. That is why it was very important gotwara omwana ase ekegusii. Ekiagera omwana noyo bwa abanto bonsi tarenge oo. Omoyega oyo obekwa bwe- e- abanto baatenga batera manya buna ng'ina koro korusa obo ng'ina ochicha. gwasimoria omwana, ng'ina koro korusa obong'ina. Ekero agocha komwasimoria omwana, amang'ana are oba are goteba, are goteba ng'a ere bono na ng'ina koro igaa, ng'ina koro korusa obong'ina, na ng'ina koro igaa ase oboise. Otebi o- bateba iga, tata, baba, onde aane, ochikare buna emanga na esaamita, ogotochiere amagwache.

ab'omoiseke iga are gotigwa oba na ng'inakoro, orendwa kebotindi na ng'inakoro, mpaka okina okora ande emechinini ebere, okore emechinini ebere bono naende ng'ina nabo akobwate oborito bonde. Ekiagera bono nobeire omonto, onye nagaisia, gachaka konarigwa koberana ise nabasacha, onye nenyaroka, yachaka konarigwa koberana ng'ina na ng'ina koro. Mwana nkwasi morigwe areng'e, ng'ina koro korwa bong'ina rome, iga are gochika ekero arache nabang'ina bande gocha gwasimori omwana, eke nakio kiarenge egento ekenene, ekero asimorigwe, ogwasimori. Ekero asimorigwe, bamoa erieta korwa ase obogima korwa. Erie igo aye buna omonto omogusii, obe omomura ore omoiseke, obwenerete gotwara amarieta abere. Erieta ritang'ani okoegwa korwa seino, iso, na nyoko bagokoroka, na nyoko koro bagokoroka korwa ase oboiso, naende. Korusa obonyoko, na barabwo bacha, na baria bakoroka erieta. Bono gwatwara amarieta abere, ng'a bono nkorokwa Ovino, korusa obo my father, yaani lineage of my father, inche na Ovino Rwoti. Korusa obo ma baba, baba, ma mama is not ekegusii, mama na egeswahili, korusa obo baba, that is my mother, igo bakoondoka gichaba. Iga amarieta ane ekegusi nkorokwa Obino Gichaba Ruoti, oisaba okenyambane. Oroche? Na aye obwenerete gotwara erieta korusa oboiso nario rigotang'ana alafu korusa obonyoko riabe eria kabere, ayande amanya kobwatia aywo oranche kweroka. That is the identity. Ekero ogotaara ogotebia erieta riao abanto bagokomanya korwa ase soboiso naende bakomanya korwa sobonyoko kobwatana namarieta okorokwa. Aywo naro are kworokia oboiri bwe chiombe erinde tang'uche techa goetagatia bono nimanyete mwamanyire etang'uche ninki ekoema okoba kwa omonto ase ogoetera amarieta naende. Omorobiiri onde bwensi obwate esike ase erieta riaye, yaani obwate obochafu, eri nari momanyete ri'egesongo, ya- if you are not of good moral conduct, nkware korokwa banto, nabo omogusia arenge iga. Abanto buna bono. Onye kwabwate chimbu chimbe, nkware korokwa baanto chimbu chimbe buna chiri chi'echi, onye kwarenge omoibi, onye kwarenge omoiti, onye kwarenge o- o- omounereria, onye kwarenge omogenki, na abande. Chimbu chimbe chitaganeiri ase egesaku, nkware korokwa monto. Nabo ba- onye kore omorominto, nkware korokwa monto. Omonto oare koegwa erieta korwa abaachire ebuna ekerecha. Naende mono baria bakure, mogusii tare koroka rieta monto ore moyo, yaya. Ng'a bono oroka omwana, totebe Obino, o- otagete komoroka nche, naende inde moyo, igo okoema, igo otagete nkwe. Ekegusii nabo kere iga. Omonto akorokwa erieta ekero akure, ekerecha kiao kiasoa oyo omoyia, ki- ekerecha, your spirit is supposed to enter. Bono ekero ore moyo, your spirit is still there. Ing'aki okoro kw'erieta naende kore moyo. Ase omogusii that was wrong, igo onye gokorete igo manya naigo mbobe, okwo nokoema bari kwaroka amarieta aywo yaani igo tobatagete oigwete na kanga barure oo oyo akore ki? Agenderere um rende amang'ana buna aya ekiara ekegusii nkeri kogota naye oragote Naye ogoteba buna eki nekegusii it is being pass by time yaya naye oragote ekero okoroka omonto erieta okwo nokoima onye ore moyo. Omogusii are koroka omwana erieta ekero abanto ba abarobiri aba bakure eh naende abanto buna bono ekero bagokwera rimo kwaroka omwana erieta yabare koroka mariachana gose mbera. Anyway, amarieta y'abanto igo are korwa ase ebinto ao ao, buna bono amarieta abanto mbare bakorokwa Mbiriamete, Mbori, eh, Ombori, Omboriamete ase abasacha, ase abakungu barokwa Nyambori, gose barokwa Nyambiriamete, abande nkorokwa bare nkorwa ase ebasweti barokwa Basweti, ekobwati ng'ai yatogete esese barokuma ase ese gose sese nkonyaigwa more eguto abanto nkorokwa bare eguto guto gose maguto i think mwaigure abanto nkorokwa bare ching'ombe abanto nkorokwa bare ong'ombe eyi ne eyi eyi ne abanto nkorokwa bare kemoni eh abanto nkorokwa bare obaga omanyete obaga na ekemoni eh. gose nyabaga, ongabi, eh, amarieta nabo are korusigwa ase ase ching'iti ao ao, eh, ongige, ongige nere obonyo, eh, ongige nere obonyo. Amarieta ayande iga are korwa ase ebinto buna biacha gusii, noyotanga konyorwa engaki eyio orokwe erieta erio eh, eh, naende amarieta naya abwekaine abere gose atato, tiga ngotorigererie erieta riachete ase eng'encho y'egento giachete gusii getarengeo, buna bono manyange, manyange akagora enyange ataranyuoma, manyange enyange Egesongo naki? Abanto bakorokwa manyanga egesongo torabaroka ng'aki tware kobaroka? Bicycle ekero enyanga eyachete omosongo achagete gocha na enyanga i- i- igo- igo- igo- igo igo yarogetwe abana, oria oiboretwe engaki eywo akarokwa erieta erio. Erieta ria omwana igo riabwate meaning, korengana na inki kiare- kiarenge kiagendererete. ase asa ase engaki eyio na ebire ebio, e omwana are koegwa erieta rianya koinyoria abanto chingaki echio, naende riaba identity yago chingaki echio, naende abanto mbare koeba gento buna ekio ase eng'encho norokire, lakini aye kogokwa oyokoiborwa orokwa ekerecha kiago, so the name continues riagenderera ndiare gotiga e- endege. Endege nendege, endege na egeswaeri ndege, lakini intwe togate- togata ndege, abanto nkorokwa bare ndege eh, aeroplane na egesongo, rori, rori na ekero chirori chiachete eh, chirori echi abagusii bare gochia gochia kerori, noroche rende rori. Ebi nebinto biria bigocha ebitang'ani totabwate biaegwa erieta, ekero erieta eri riaegwa kwarokwa, ekero riagenderera gochia motu riabekerecha kwanya korokwa gochia motu onye kwarenge omonto omuya. Amarieta buna tegisi, amarieta buna motuka, motuka omaete motoka, abanto nkorwa kware motuka mh. Aa motochi nayande nayande, nyaira Nyaera omaete one cent era nyaera eh marube let us eh amarube eh nyangalesi young lazy oyo na omosongo oria goeta onyore abanto ba baikaransete iga batabwa bare idle onye goeta you young lazy boys.

Ing'ee erinde mbebe egento gete so her name was a very serious identity ase omonto. Abande nabo bare korusia amarieta agotoka ase ebinyoro, ebinyoro biaba ng'ang'a kia agasaku, clans eh. Bono kwanyora na igo togwetogia eng'iti gete, ayio naro amarieta aito eh. Erieta ria ogotakerwa. amarieta y'ogotakerwa aiga nekero omokungu arabakwe na gokwerwa abana. Kwanyora na goika aegwa special name ase abana aba batakeire. Ogotakerwa nekero okonyora na egatang'uche ngakare kabete karobwa. Okorobwa omwana oyo are koretwa obekwe gose ninchera gose obekwe gose eroche ase mogoeta. Ekero bono mokoenda ororo mwamanya na natake natakeire. Ogotakerwa is a very important thing ase omogusii, na ekero gwakoreranigwe ogotakerwa igo kware koba moyo forever. Nonya morogi baria mogoteba buna abarogi mbarengeo tari konyara gokoima gose agoite ekiagera otakeire. Na amarieta ya abanto batakeire na amange. ntoyarigererie ase omoroberio ogocha, nao togochi gochakerana aba batakeire naki bare korokwa amarieta abo ase ekerecha, naende mbaroo nonya mbono, abande mbaroo. Ase obwanchani bwaito mwanyagete inge ase rituko ria rero, otware korigereria amarieta aito naende ng'ai arwete, naende ntoi torigerie ng'a oboiri bwe chiombe mborobi, na abanto aba bare abairi naki bakorokwa.